السلام علیکم دوستو سجنو بھراو وسیب واسیو سونا سائیں اج تاری خدمت وچ محمد اسلم غمناز صاحب دا کلام گھن کنے حاضر تھے ہیں سائیں ہونی دا تعلق ضلع ملتان نال ہے انہاں دا کلام سنڑدے ہیں سئیں سنڑسو توجہ خاص دے نال غمناز صاحب فرمیندن کہ ہے بھاویں سر تے یار غریبی ہے ساکوں نئیں پرواہ بس توں خوش رہے بھاویں سر تے یار غریبی ہے ساکوں نئیں پرواہ بس توں خوش رہے۔ تیڈے نال نی ڈکھ محسوس تھیندے بھاویں روز روا بس توں خوش رہے ساڈی جیکر چن بربادی وچ تیڈی ہے منشا بس توں خوش رہے غم ناز اݨ سہندے بار بھاویں ساکوں روز چوا بس توں خوش رہے۔ سعودی دبئی آلے پردیسی بھراواں واسطے۔ ݙوہڑا سئیں کمناس صاحب دا فرمیندن۔ اساں چن پردیسی لوک ہیسے ساݙی من ونڄ ساکوں پیار نہ کر۔ اساں چن پردیسی لوک ہیسے ساݙی من ونڄ ساکوں پیار نہ کر۔ دل والی دل وچ رہݨ ݙے توں ساݙے سامھݨے ٻہہ اظہار نہ کر۔ کر پیار تے آپ خوار نہ تھی ساکوں وی ڈھیر خوار نہ کر حالی وی من ونج فیدا ہئی غم ناز توں اکھیاں چار نہ کر۔ اگلا ڈوہڑا سئیں غم ناز صاحب دا فرمیندن۔ میݙی لاش رلی ہے در در تے اوستان سچیندا رہ ڳیا ہے میݙی لاش رلی ہے در در تے اوستان سچیندا رہ ڳیا ہے میکوں مارݨ والا وی کر کر ارمان سچیندا رہ ڳیا ہے۔ میݙی قبر تے آوݨ والا ہر انسان سچیندا رہ ڳیا ہے غم ناز کوں ݙیکھ زمین رنی اسمان سچیندا رہ ڳیا ہے۔ اڳلا ݙوہڑا سئیں غم ناز صاحب دا فرمیندن۔ تیݙی خاطر چن میں ٹر پئی آں میکوں یار جہان اچ رولھیں نہ تیݙی خاطر چن میں ٹر پئی آں میکوں یار جہان اچ رولھیں نہ بݨی نوکر میں تیݙی رہ ویساں میݙے نال بیشک توں ٻولھیں نہ میݙا پیار توں بے مل نہ سمجھیں میکوں کنڈیاں سانویں تولھیں نہ غم ناز جݙاں کوئی ڳالھ کراں توں کیوں آہدئیں لب چولھیں دا۔ اگلا ݙوہڑا سئیں غم ناز صاحب دا فرمیندن۔ کر ڳالھ جیڑھی تیں کرݨی ہے تیݙا دلبر جانی حاضر ہے۔ کر ڳالھ جیڑھی تیں کرݨی ہے تیݙا دلبر جانی حاضر ہے۔ تیݙے حکم دی ہے تعمیل کیتی۔ ہر یار نشانی حاضر ہے۔ تیڈے نال میں وعدہ کیتا ہا۔ حلوہ ملتانی حاضر ہے۔ غم ناز توں گھن جل جت بے شک تیڈی دیوانی حاضر ہے۔ اگلا ݙوہڑا سئیں غم ناز صاحب دا فرمیندن۔ جیندے ناں تے ماݨ کریندا ہم میݙا ناز تروڑ او ویندا پئے۔ جیندے ناں تے ماݨ کریندا ہم میݙا ناز تروڑ او ویندا پئے۔ جیندے عشق اچ پاڳل تھئے ہاسے اوہ مونجھ دے مہݨے ݙیندا پئے۔ جیندے ہتھ ہوندا ہئی ہتھ میݙا کیوں خبر نی ہتھ چھڑویندا پئے۔ غم ناز ودا ہے رت روندا اوہ غیریں عید منیندا پئے۔ اگلا ڈوہڑا سئیں غم ناز صاحب دا فرمیندن۔ ݙکھلا تے پیار دا راہ میکوں میݙی دلبر کھیݙ ونڄائی ہے چا۔ ݙکھلا تے پیار دا راہ میکوں میݙی دلبر کھیݙ ونڄائی ہے چا۔ اوں سوچی نئیں توڑ نبھاوݨ دی۔ میں ول وی توڑ نبھائی ہے جا۔ ہر ڳالھ لکائی ہے میں اوندی اوں میݙی ہر سݨوائی ہے جا۔ غم ناز بے دردی نال میݙے بھاہ دل کوں کھڑ تے لائی ہے جا۔ اڳلا ݙوہڑا سئیں غم ناز صاحب دا فرمیندن اساں دل قابو نئیں رکھ سڳدے۔ بس تھی گئے ہیں ناکام سمجھ۔ اساں دل قابو نئیں رکھ سگدے بس تھی گئے ہیں ناکام سمجھ۔ ڈے نوکری دی جاہ قدمے وچ ساکوں اپنا یار غلام سمجھ۔ تیکوں چن سمجھاونے ہر صورت توں سویر سمجھ یا شام سمجھ۔ غم ناز اساں ٻس تیݙے ہیں ساکوں چنڳاں یا بدنام سمجھ۔ ٻہوں شکریہ سوہݨا سئیں کمال مہربانی سوہݨا سئیں نویں بھرا نویں دوست نویں سڄݨ جیڑھے ساݙے چینل تے پہلی دفعہ آئن انہیں کولو گزارش ہے سوہݨا سئیں چینل کوں سبسکرائب کر گھنسو تاکہ جتنے وی سرائیکی وسیب دے شاعر حضرات ہن، شعراء کرام ہن، انہاں دا کلام تہاݙے تک پہنچ سڳے۔ ݙوجھا سئیں ہک بھائی جان ہن، ناں ظاہر کرݨ مناسب کوئنی سئیں، واٹس ایپ تے انہاں نال میݙا رابطہ ہے سئیں، انہیں ہک گالھ کیتی ہے میں او دوستیں نال شیئر کرن چاہنا انہیں فرمایا سی تساں شاکر صاحب دی جڑی شاعری ہے نا او زیادہ پوسٹ کیتی کرو باقی جڑے شاعر حضرات ہیں چھوٹے موٹے انہیں دی شاعری گھٹ پوسٹ کیتی کرو بھائی جان تساں بھی سن دے پئے ہو سو درخواست یہ سونا سی گزارش یہ ساری طرفوں شاعر جڑا ہوں نا سی او چھوٹا یا وݙا نئیں ہوندا۔ او شاعر ہوندے اور اساں اوندی دل و عزت کریندے ہیں۔ شاعری کرݨ میݙا بھرا ہر بندے دا کم نئیں۔ دل تے سٹوں کھاوݨیاں پوندن، چوٹاں کھاوݨیاں پوندن، زمانے اچ رسوا تھیوݨا پوندے، بدنام تھیوݨا پوندے۔ اوندے بعد جیڑھے درد دے الفاظ نکلدن نا سی او پچھے صرف شاعری دی صورت اچ نکلدن۔ تے جیڑھے جیڑھے سرائیکی وسیب دے بھرا جنہیں جنہیں اپنا کلام لکھیے سیں اساں تاکوں سلوٹ کریندے ہیں سئیں اساں تہاڈی بہوں عزت کریندے ہیں۔ شاکر صاحب تے سرائیکی شاعری دے منڈھ ہن سئیں۔ انہیں دے بغیر تے سرائیکی شاعری دا تصور وی نئیں کیتا ونج سکدا۔ لیکن بے جیڑھے وی بھرا ایندے اچ اپنڑا حصہ پیندے پئن، سرائیکی شاعری کریندے پئن، اپنڑے الفاظیں کوں موتیاں دی ہک لڑی دی صورت اچ پروندے پئن سیں، انہیں دی شاعری کوں تساں دوستیں تک پچاونڑ ہی ساڈا اصل مقصد ہے۔ کیونکہ شاکر صاحب دی شاعری تے ہر بندہ سنڑدے سیں، دوستیں نال وی شیئر کریندے سنڑویندا وی ہے ہک بئے کوں۔ او تے ہر صورت تہاڈے تک پہنچنی پہنچنی ہیسی۔ لیکن جیڑھے شعراء کرام دا کلام تہاڈے تک نئیں پہنچ سگدا تساں انہیں دے ناں کولوں وی واقف کائن وے۔ ساڈا مشن اے ہے بھئی انہیں شعراء کرام دا کلام وی نال نال تہاکوں پیش کروں۔ کیونکہ اسیں گالھیں تے او وی دل نال لکھ دین نا سئیں واسطے۔ جیا اگر تہاکوں بھائی جان سمجھ آ گئی ہے میڈی گال۔ کمال مہربانی اگر میڈی کوئی گال غلط لگی ہے تو میں نیاز مند ہاں سائیں تساں میکوں ڈس سکدے ہو کہ بھائی جان ایہ گال تساں غلط کیتی ہے لیکن صرف اور صرف ایہ چینل بناون دا مقصد اور مشن ساڈا ایہو ہے کہ بھئی جتنے وی وسیب دے شعراء کرام ہن بھاویں مشہور ہن بھاویں گم نام ہن اگر انہیں دا کلام ساڈے تک پہنچدے سائیں تو او تہاڈے تک وی ساڈا پہنچاون فرض بنڑدے سائیں۔ اور اسا انشاءاللہ اپنی ہی فرض کو اپنی ڈیوٹی سمجھ کے پورا کرے سوں اگر تساں سارے نال رہ سو سارے چینل دے نال جوڑ کے نے رہ سو ساری ویڈیوز کو دے دے رہ سو انشاءاللہ تعالی تساں بھی ایک دیوار ساری گال نال اتفاق کر سو کیوں جیسے یہ لفظ بہت قیمتی ہیں شاعری والے جڑے سارے شعراء کرام اے تاکوں